Insellmilkom u nilqagħkom għal podcast ieħor Conspiracy Theory, illum se niddiskutu ftit l-Unjoni Ewropea. Bħalissa hawn ħafna nies qed jaħsbu verament li Malta għandha toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Għandha toħroġ, m'għandhiex toħroġ, l-opinjoni tagħkom dejjem jimpurtani minna u għaldaqstant għandna l-email ukoll li intom tistgħu tibgħatulna fuqu conspiracytheoryinfo@gmail.com u tistgħu dejjem tikkummentaw kemm fuq YouTube fejn joħroġ dan il-podcast u anke fuq is-social media. biex niddiskuti dan is-suġġett miegħi the one and only, salvu mallija. Kif kif inti salv? Ħares kien hawn ieħor madu għadna. Malta biżed għandha problemi. The one and only ħanejdlek għalfej, għax inti jista' jkun jeżisti mit partit. U inti bħali għax jiena jiena dak li nħoss ngħidu u It-telespettaturi jafuni. Jiena ma nimxix bi statut, jien għandi l-valuri u l-prinċipji. L-ebda partit ma jista' jkollu kollox tajjeb jew kollox ħażin. Xejn ma jista' jkollu kollox tajjeb kollox ħażin. U inti dak li tħoss li hu tajjeb tgħidu, dak li tħoss li hu ħażin tgħidu wkoll. Hekk hu, jiena għandi Alla wieħed, agħti huma għandi Alla wieħed, jgħidu l-verità. Nixba ngħidlek li minti xatej u llum Freudian slip. Il-verità, il-verità hija tgħidilha hija l-alla tiegħi il-verità. Għax il-verità eh, it's what I'm always pursuing. Fimt dejjem qed tipprova issa minn biex wieħed għaj li ma taħseb il-verità inti mhux il-verità. Ekku veru. Però jiena nimxi dejjem wara l-verità tiegħi. U l-verità tiegħi ma tiġix minn x'jgħidu n-nies jew jew xi smajt fuq l-aħbar. Jiena naqbad nisma' kollox, nażel narbel kollox u mbagħad nasal konklużjonijiet tiegħi. Jiġifieri. Ekku.
Naqra loġika bil-Malti, jiġifieri. Li suppost għandu kulħadd. Rari ħafna. L-Unjoni Ewropea.
Inti bniedem ġej mit-teatru u dil-mistoqsija ħana millek. Mm. L-Unjoni Ewropea hija pjattaforma ta' teatru?
Bħal kull istituzzjoni politika oħra, iva, finalment, tispiċċa teatru. Illum, anzi, jien għalhekk il-politika kollha saret l-ewwel qabel kollox teatrini. Illum il-politika saret teatrini. Mektara Malta, per eżempju, nagħmlu l-budget daqqa waħda naw kemm għalla ħalaq bil-borza minna hekk u tajna hekk u qassamna hekk. Għamil kamon, għamiltom tajjeb. Bżon toqgħod tiftaħar xogħolok. Parti minn xogħolok, eżatt. Xogħolok. Sewwa, għalax noqgħod tonfoq il-flus tiegħi biex tajt kemm inti bravu int biex insemmi Malta ġifieri, anka l-Ewropa tagħmilha tagħdi, rajna blajnuna tagħmilha ħafna.
Blajnuna ta' illum sar kollu, illum sar kollox teatrin. Illum ara t-TikTok x'in huma. Ikollok ħan semmi tfajla x'in jgħaddu li ħafna. Tfajla taf iż-żeglek naqra da, tilbes lek xi dubla tqasir, jena, u, u, u, iż-żeglek nej, daqqa waħda li kollha l-eluf jiġru wara, eluf ikollha ġibri bħala bħala bħala xismu, għax illum biex xej toħloq sapport, illum biex xej. U l-politikan tifhem għadi, kellhom fehmu l-qawwa tal-xismu. Jiddispeċini ngħid li l-Ewropa apparti l-problemi kollha kbar li għandha, sa ħafna nies by the way, this is important li rajda issa. Ħafna nies għandhom l-impressjoni li nobot l-Ewropa maħabba li nikteb ċertu affarijiet fuq il-Facebook. U għawek nix namela ċara jina fil-Facebook ma niktibx biex biex xaħtet il raġun. Jina l-Facebook nikteb fuq biex ma tankun mejja ta' xun san oħra u jiġu xieġu, għal salvu għakkin jgħid. Dak huwa testment tiegħi jien il-Facebook, mhux biex in-nies jgħidu li jiena bravu, li jiena injorant, injorant kollok, ma jinteressanix. Jiena hemmhekk qed ngħid kif inħossom. Jiena l-Ewropa nħobba. U ngħajjar għax inħobba. Għax għandha ħafna problemi li titteħles minnhom. Ġifieri, jiena u problemi Gravi, eh? Inti għedt l-Ewropa tispiċċa teatru. Meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea fl-ewwel ta' Mejju 2004, kienet teatru? Kif inbidlet? U inti kont favur l-isħubija jew le dak iż-żmien? Ismani, aħna aħna forsi I'm not paraphrasing Fenech Adami ġifieri, ma aħna d-destin tagħna dejjem kien fl-Ewropa għal grazzja tal-ħanin Alla biex ngħidu hekk ħanitfa' waħda Għaliex?
Għax għana, xie trid ikonna d-destin tagħna Nord Afrika? Il-ċismu musulmana? Mi ma redix. Għamin, il-pajizi kolla kolla falluti, demokrazija ma nafux xini, aħna konna fortunati, immens aħna, asnafu kem aħna, kem konna fortunati, aħna konna fortunati li fil-1530 Karlo Hamza tal-Malta l-Kavallieri. U peress li ta' l-Malta lill-Kavallieri u l-Kavallieri kienu qegħdin hawn u kienu entity internazzjonali, dawn ħadu isem il-gżira, saru Chevalier de Malte u Malta saret magħrufa mal-Ewropa kollha bħala bħala nazzjon għax il-Kavallieri kellhom l-ambaxxati tagħhom. Aħna eh, aħna kull ma għandna bis-saħħa ta' di ir-rabta mal-kavallieri, kieku la għandna l-Knisja ta' San Ġwan, la għandna l-Barok, la għandna l-Bel Valletta, da l-affett kollu niftaħlu bihom. Daw kollha l-Ewropa ta' tomna. Ta' tomna l-Ewropa, għaliex? Għax il-kavallieri kienu l-ewwel għaqda Ewropea li kien hawn. Fimtu, ġviri, kellet eh, United Europe, kellek kavalleri minn kullum kien. Imma per eżempju, Mintoff li kien isejjaħ l-Ewropa ta' Kajin. U Mintoff. Imma Mintoff kien jemmen, per eżempju, li ehm, aħna kapaċi ninnegozjaw ma' pajjiżi oħra kif kien jagħmelu m'hemmx għalfejn nintrabtu sagrosant ma' blokk. Mintoff, imma minn isma' l-art Mintoff illum obsolit. Tinet jiena nemmen li l-Mintoff ħadd ma fehmu. Ħadd ma fehmu. Qas nafu li aħna għamilna sitta naf jew minn se jaqbes. Qas minn aħna minna 16 sena stat faxxist u qas nafu. Kull ma trid tara is-slogan tal-partit li kellu Mintoff. Malta l-ewwel qabel kollox li kien is-slogan tal-partit faxxista qabel il-gwerra Malti. Sewwa, ġifieri Mintoff ifimni Jien naħseb l-iktar ħaġa li kien magħruf għaliha Mintoff, naħseb jien, mhux se ngħidha jidha l-Labour Party, kien li akkwista jiddomma. Immorru hemm, u min itina miljun, u min itina xi fabbrika, u min itina hekk. Imma ħa nagħmilha tal-avukata tax-xitan, aħna mhux hekk nagħmlu mill-Unjoni Ewropea, niddubbaw? Kemm nixtieq kont ix-xitan.

li kienet tal-waħx affari, għalija kien żmien ikraħ. Għax l-Ewropa, ibni, ma tistax qabbel l-Ewropa ma' Gaddafi, l-Ewropa għandha fondi. Ġifieri mhux rigali, ġifieri inti għandek ċertu obbligi u l-Ewropa għattik ċertu vantaġġi. Hemmhekk ma morniex nittalbu, hemmhekk morna buċna minn qudiem bħala membru membri oħra u ħadna l-vantaġġi li kien hemm, bħal għamlet l-Irlanda pereżempju, mhm. bħal għamlu eh, eh, l-Ungerija, bħal għamlet il-Polonja. U jiena naħseb li pajjiż bħal tagħna li kien naqra lura ħdej pajjiżi oħra. Ġifieri fimni ma noqgħodux ngħidu nimla rasna x'aħna ħdej Franza, ħdej l-Italja, ħdej il-Ġermanja, aħna konna aħna pajjiż żgħir, biex għax pretendi li nkunu bħalhom ġifieri. Aħna sanna nitqablu mal-pajjiżi dawk li kienu taħt Il-komunisti u kellhom jibdew kollox mill-bidu, fimt? Daw kienu clever. Jiena naħseb janka l-Irlanda, per anka Spanja, ma mmorrux il-bol Spanja eh, faret minn mindu daħlet fl-Unjoni Ewropea ħalli qabel kellha background eh, minn żmien Franco għax dika oħra ħafna mill-miti għax Franco kien hekk u Franco kien. Eh, Franco l-Spanja Għaxxi għal qoddim, whatever they say. Anyway, l-Europa kien kien sors fej stajna natu ċertu commitments u ta' dawk il-commitments neħdu lura neħdu lura vantaġġi. Sawa? Ovvjament kien hemm commitments li mhux kulħadd kellu pjaċir bihom, pereżempju l-kwistjoni tal-kaċċi biex insemmi xi ħaġa. Mhm. Hemm il-kwestjoni m'għandix pjaċir biha jien tal-abort pereżempju. Imma efimni, ma morniex nittalbu, aħna morna bħala membri li hija differenza kbira sewwa. Allora jiena naħseb li dik kienet qabża kbira, jiġifieri minn pajjiż tal-lab Is-sejħet kulħadd li jrid. Minn pajjiż tal-lagħab sirna associated members li għalija li hija qabża kbira. Biex inkunu għadna kollox jiena naħseb li waħda mill-għanijiet ewlenin li tħanna fl-Ewropa kienet biex ikun hemm xi ħadd iġebdilna widnejna meta nagħmlu affarijiet li kif mhux suppost għax ifhimni Nafu li Malta ġew ħafna affarijiet xejn sbieħ. U naħseb jiena il-gvern li daħħalna fl-Ewropa xtaq rrid li jkun hemm arbitru li jkun hemm xi ħadd li jżobna naqra postna. Għax aħna għandna mentalità parrokjali. Aħna għadna, memx tagħmel, dawn dawn huma l-karatteristiċi tagħna, ma noqgħodx ninħbew wara subajna mhm. ġifieri, diki. Eh, sa kif bdiet l-elezzjoni, ġabdet inħabba tal sema l-ħajt, nara nara l-xismu tal. Anyway. Propaganda.
Zaw, aħna morna, emmek se nagħtu xi ħaġa u se bħala s-soltu ta' Maltin li aħna ridna, nieħdu minn armanatu bħafta f'każi, sawa li ma tistax tagħmilha. Ma tistax tagħmilha. E, altru nieħdu mingħajr ma nagħtu. U altru għax jiena ma naqbilx magħha. L-Ewropa għandha ħabta timxi bil-one size fit all. Eh, L-Ewropa ħanajlek, ħana hekk se nitkellmu fuq l-Ewropa, l-Ewropa għandha problema kbira, kbira eh, li trid tara kif se solvija. Għax l-Ewropa nħakmet minn Michel Luke L-Ewropa minn dejjem kellha tendenzi xellugin. Is-soċjaliżmu fi żmienu kien tajjeb u kien hemm bżonnu, imma s-sigriet fid-dinja hu mhux li żżomm naħa mal oħra, li tinduna meta dak it-tajjeb se jibda jsir ħażin. Għax fid-dinja kollox hekk. Dun Ġorġ kien jgħid, Ankatta l-bżejjed huwa ħażin. U għandu raġun. Is-soċjaliżmu, sakemm kien qed jaqbeż għall-ħaddiema, sakemm kien qiegħed jien naf l-improvement tal-pagi u kondizzjonijiet ta' xogħol, kien tajjeb, kien tajjeb. Imma issa ġara l-fatt li naħseb li daw tant issa bejlu l-waqa tal-Unjoni Sovjetika. B'hej li li ħafna ħafna minn daw il-xisum ħadnihom, l-lum, ħaddim, anzi naħseb li ħażżejjed. Min jabsa jgħidu nismani ngħidlek. Li ġejna f'punt aħna fej is-soċjaliżmu issa sar sar periklu u periklu kbir. Għaliex għax dat il-raison d'être M'għandux raġuni għal xiex jibqa' ġed fuq. U issa tfajna nitkellmu fuq iċ-ċuċati. U qed ngħidu ċ-ċuċati. L-Ewropa kif nabgħa ngħid biex taxxaqa, qabel kollox għandha problema demografika. Ġifieri mhux qed jitwildu tfal, qed jitwildu babies. Eh, u bat hemm problemi politiċi. Jiġifieri, minn għalija l-problemi tal-Ewropa u daw għandna bżonn. L-ewwel nett, parti mill-problemi li għandha huma dawk li qalilha bihom Vance u dak li qalilha bihom Trump. Għax kulħadd jobogħdu għax Trump u Trump nieżel. Trump għamlilna santissmu pjaċir. Qalilna sma grow up, Grow up. Jien għalija Trump jgħid kulħadd li jrid għalija qisu qisu missier li qed jgħid in-nies ma' xbin. Ma jistax ikun tibqa' tiddependu mill-mami tal-Amerika. Fimt? Hekk trid tiddefendi lek innifsek, trid tittarma. Għala x'għamilna aħna bqajna niġbru l-flus inqasmuhom in-nies u nagħmlu nagħmlu social services tajjeb. Imbagħad meta niġu għall-biċċa nkwiet m'għandniex min jiddefendina, jew tiġi l-Amerika ma jeġi ħadd. Għax issa l-Russi m'għadhomx problema, imma d-dinja mhijiex hekk. Id-dinja hawn it-tajbin u hawn il-ħżiena. Hekk hi magħmula, u t-tajbin huma ħżiena u ħżiena ma tajbin. Jiġifieri dan mhux qed ngħid hemm blokk ħażin u blokk tajjeb, hemm affarijiet li li personalment jogħġbuni u affarijiet li ma jogħġbunix. L-Amerika, l-Ewropa, sfortunatament, Il-progress, u din ħogost ngħidha jien, il-progress li nġab anka bis-saħħa tas-soċjaliżmu tax-xelluk, ġifieri, għax is-soċjaliżmu għamel ħafna fest, qed ngħidu ġifieri kull ma kienx pereżempju ċertu ċertu pagi, ċertu xi m'għandniex. Imma li ġara li sirna Komdi wisq. Jiena di dejjem ngħidha. Vera dejjem tajba.
Mur għand trainer minn trid u jgħidlek no pain, no gain. Aħna sirna komdi, complacent, you know, il-pagi splodew, il-fabriki ma salbu, għera eh, kivini, xamlu l-fabriki. Marru ċina, Fejn slave labor. Mhux hekk ġara, għaliex ġara hekk? Għax il-pagi tal-ħaddiema Ewropej saru mora s-sema. Eh, eh, eh, fimni, it's a choice. Ġifi dana mhux qed ngħidu tajjeb u ħażin, din ir-realtà tal-fatti. U ħafna nies ma jammettuwix. Ħafna nies jitkellmu bil-reliġjon u jitkellmu bil-xajdula u bil-ideoloġija, imma din hija laj reliġjon, laqas ideoloġija, dak huma konstrakt tal-bniedem. Dak huma Ħitan li nistaħbew warahom, għax il-ħajja mhix hekk. Il-ħajja mhix hekk, il-ħajja aktar hekk tittoċċi li l-ħajja veru ara ara dokumentat ta' National Geographic. Ara kif jgħixu l-annimali kollha, aħna annimal bħall-oħrajn. Il-kaċċa nagħmlu abbot iktar sofistikat, jew mod differenti mill-li jagħmlu għalin. Imma xorta għadna hekk, xorta. Jekk tħares, issa li ġara li Da kull ma dejjem hekk jiġri, meta meta nazzjon jew whatever isir komdu wis jaqa. Din hija ħaġa li ma tistax teħles minna. It's a cycle. Titla, titla, mhm. titla, kif ta' salem tinżel. Awtomatikament. Xej ma jista' jibqa' tila l fuq, xej xej xej. Issa l-Ewropa Is-soċjaliżmu eh, għamel żmienu fl-opinjoni tiegħi. Tilef kif għadna ir-raison d'être, spiċċat ir-Russja, daw ġew bla, bla xismu għandhom raġuni għax xiex jeżistu, ġew inconsequential. U li jisibu xi ħaġa oħra. U bdew idaħlu ħafna kreti fl-opinjoni tiegħi bdejna niġġieldu. Flok naraw biex immexxu l-pajjiż il qoddim intfajna fil-kretinati. Ħloqna kemm għalla ħala eh, xi simgħu eh, sessi u genders
Fatem il-bicċa xol ta' Orban tal-Ungerija, palissa l-Unjoni Ewropea mm. waqfet il-fondi l eh, Orban għandu raġun.
Għalix Orban ma jixtiex li tfal ikunu. Eh, eh, Il-Orban, il-problema tiegħu kien li kien hemm ċerta korruzzjoni, mhux ċerta, kien hemm ħafna korruzzjoni, jiena dik dejjem dejqitni f'Orban, imma Orban għandu raġun. Orban għandu raġun. Għaliex, għax inti ma tistax tibqa' tgħix eri feri hemm fuq. You know, inti taf li jekk iddaħħal ċertu tip ta' nies fil-pajjiż li daw l-aġenda tagħhom mhux ma taqbilx ma tagħna ta' hija kontra tagħna. U mhux tal-li kontra tagħna, tal-li il-ħsieb aħħari tagħhom hija l-konkwista, hija li, li jieħdu fidejhom l-Ewropa. U dana mhux qed ngħidu ġifieri għax hawn min jaħseb li qed nitkellem. Imma dan huma fatti, inti kull ma tittara ġiena titkellem għal għall-Iżlam pereżempju. Iżlam għandu fil-Kostituzzjoni, il-Kostituzzjoni tiegħu, ġifieri l-Koran u whatever. Dan bħal bħal Knisja Kattolka, għax il-Knisja Kattolka u l-Iżlam kif ukoll il-komuniżmu, kif ukoll kif ukoll is-soċjaliżmu u kif ukoll il-faxxiżmu, dawn huma jew monoteisti, jew nkella mono, mono ma nafx naqbad ngħidilhom, mononazzjoni, ġifieri dik, dik u kulħadd irid jobdi għal dik. Aħna sabtit snilu, aħna konna fortunati l-Ewropej li għala għaddejna mill-Luminiżmu. U l-reliġjon kattolka speċjalment għamilni l-assarina, ma ħallejniex tibqa' tiddeċidiji u għad deċidejna Nisi għalija u stat għalija. Li ħafna minna ġabu għas-soċjalisti. Illum ma nistax nifhem kif is-soċjalisti huma biċċa waħda ma' reliġjon li għalija l-istat u r-reliġjon m'hemmx differenza. Ma nistax nifhem l-unika ħaġa forse xi tnejn huma huma huma pajjiż huma għaqdiet ngħidlhom jiena dittatorjali għax dittatorjali. Aħna konna fortunati li ħlisna mill-Knisja Kattolika li ma baqax tiddeċidi hi. Bdejna bdew jiddeċidu l-istati. Sewwa, biss ċorta ħażina il-parti Iżlamika dik il-qasma bam li taqat. Qatt. Il-Knisja u l-Istat huma l-istess ħaġa. Min niftakar fis-sittinijiet tiġġieldu il-Knisja u l-Istat li erdu jinqasmu. Jiena niftakar meta l-Knisja. Jiena ma kontx nissogra li jiena għatew. għax kienu jittimbrawli u barazzjek. Kienet influenti ħafna.
Allora jien se nerġa' se nerġgħu se nerġgħu ndaħlu sistema għar minn dik li rnexxina noħorġu minna. Mela l-Ewropa l-problema il-problema u tittifhimha li jiena ġifieri naqqas beżani wisq li kif il-xisimhom hawn l-immigrazzjoni ma dejaqniex daqshekk għax wara kollox Aħna kollha emigrati, kulħadd, jiġifieri meta tibda tara x'ġara, tara idna, pereżempju r-Russi huma Skandinavi propja, qegħdulhom Russ, għax kellhom il-daqna ħamra għax kienu ġejjem mill-Iskandinavja, biex insemmi xi ħaġa ġifieri. Aħna l-Maltin jiena li jdejjaqni hu meta jkollok nies li jiġu fil-pajjiż Mhux biex jieħdu biex isiru bħal pajjiż tiegħek għax inti għax inti suċċess, dejjem biex ikissru dak. Issa, let's face it, il-problema ta' xelluk u tal-Islami li għalihom aħna ħażina. Ġifieri l-West huwa ħażin. Il-West għandu ħafna ħażen, perżina, we went overboard, jien naħseb kollox, anka dik moralità, per eżempju, s-sena nisa nħobbom, imma l-lum kullħat għanna sormu barra, Kristu Madonna, ja Madonna, xlib spaga, kem kem naqnattu. Kamon, tajd li kem indejja, kem indejja, imma naħseb jina, irrid ikun hemm limitu għal kollox. Il-bilanċ għal isbaħ ħaġa. Sirna li li biex tagħmel naqra suċċess iżeglek ftit fuq biċċa TikTok, m'hemmx no skill, no nothing. Sirna vojti, sirna bla, bla, bla ruħ, bla karattru, m'hemm xejn ġifieri. Allora spiċċajna aħna għandha parti mill-Ewropa hekk. Bla sens, għalli għalja bla sens. U bad għandha parti oħra mill-Ewropa li moħħa moħħa biex kisser l-anfisa. Għandha ħafna self-guilt, għax aħna konna kolonizzaturi, għax aħna konna għax aħna eh, eh, l-Afrikani għamilni għom il-sira, għax aħna li huma kollha Mhux veru dal-affarijiet, ta' daw kollha ħmerijiet, daw mhux veru qatt ma żistew. Jo għalmenu mhux kif kif ipinġuhom. Ara peress li għandna parti minna sirna sirna hekk għaw dekadenti. Parti minna jippritkaw il-gilt, tinnota l-istess ħaġa bħal Knisja Kattolika, bħal reliġjonijiet, l-istess ix-xelluk, għax ix-xelluk x'inhu wara kollox. Jo l-faxxiżmu hekk tittax dan huma Razza waħda. Dawn huma kollha reliġjonijiet li li jagħmlu s-saħħa bil-gilt. Li ġolok tħossok li inti għamilt xi ħaġa ħażina, għandek bżonn tmur għand xi ħadd biex biex inaddfek biex biex isalvak. This is the għas spiċċajna aħna għandna nofsna dekadenti. Nofsna għabbewna eh, bil-gilt li għandna bżonn ninqerdu biex nerġgħu nibdew kollox mill-ġdid. Mat-triq tan-nofs irridu nsibu. U l-Ewropa dik il-problema tagħha llum, problema trid issib it-triq tan-nofs. L-Ewropa trid issib l-ewwel qabel kollox self pride li ma għandniex. Llum qed ngħidlek tant daħlet din l-idea għax aħna konna kolonizzaturi, għax aħna sraqna lill-pajjiżi l-oħra, għax l-Afrika tal-ura ħabba fina, le mhux veru. Għaliex? Għax il-Far East għandek Singapore, għandek ħafna pajjiżi li kienu kolonizzati mill-Ingliż, illum soċjetajiet suċċessun. L-Afrika, il-problema tagħha hija l-Afrika. Għandhom il-ġeografija kontra tagħhom, għandhom ħafna mentalitajiet li mażura tagħhom, għandhom ħafna affarijiet kontra tagħhom. Anka din l-idea tal l-Afrika kellha imperi kbar. Mhm. Daqs kemm kellha l-Ewropa. l-istess ta' imperi kbar. L-iskavitu minn fejġi, daw l-imperi kbar kienu jisirqu l-nisom, soħet bħalhom, u jbijawhom mill-Arab u l-Arab jbijawhom l-Ewropej. Alla jbirek li fl nisimaw li l-Ewropej huma skavisti u li huma kolonizzaturi, huma biss, mentri mhux vera, għax hekk kien hawn kolonizzatur kbir, huma l-Iżlam. L-Iżlam għadu mhux talli ħal kolonji talli għadu hemm sal-lum, ġifieri, sal-lum, Nord Afrika kollha li kienet Nisranija. Ejja mmorru fi Brussell.
u dan huwa fenomenu li qed ninnotah isir ħafna jien, inħoss illi hemm erbgħa sewwa illi jagħmlu r-regoli huma u jiddeċiedu għal kulħadd. Inħoss li l-maġġoranza tal-pajjiżi, l-MEPs jiġifieri, kollha jgħidu iva mingħajr ma jmorru lura u jaraw jekk dawk il-liġijiet u dak kollu li tgħid Brussell hux tajjeb għall-pajjiż tagħhom. Eħe ngħidlek l-Ewropa, l-ewwel nett hija l-Ewropa hija dittatura u qed nitkellmu għax jien għandi von der Leyden minn qatt tagħżilha. Kont se kont se niġi għal von der Leyen. U hawn rabja enormi għaliha. Bħal l-istess l-Ewropa saret qisha l-Knisja Kattorka. Nofsu dan kardinali jiddeċidu minnu l-lider u l-bqija tal-tittoqgħod għaliha. U x'iddeċiedi l-leader? Issa li problema dik imma li ti peress għad dak it-tip ta' dittatura, dittatura soft ngħidilha jien, ġifieri, biex ta' xaqa għandek għandek din il-saħħa soċjalista li hija tradizzjonali Ewropea, l-Ewropa hija tradizzjonalment jo soċjalista jo faxxista. L-Ewropej hekk, hekk tara Franza pereżempju l-iktar pajjiż soċjalist Għal kull ħaġa ta' xejn joħorġu fit-toroq ikissru jfarku, you know, ġaralhom Franza. Spiċċaw falluti. Però fl-istess ħin Franza hija waħed mill-iktar pajjiżi pajjiż antisemiti u faxxisti li hawn. Ġifieri, this is Europe. Il-problema li the left has taken over and is taken over to biċċa kbira ħafna. Ovvjament, peress li għandhom iktar saħħa, Iktar qed jiddeċidu huma. Ġifieri jien mhux qed ngħid ma jkunx hemm oppożizzjoni bejn left u bejn right, ikun hemm m'għandix dubju ġifieri. Imma kultant jiena nara kollox daqsxejn daqsxejn kif qed ngħidu teatri. E għatem għandi paga tajba, nista' nagħmel iżem, kultant noħroġ xi ħaġa biex biex nara kemm jimbravu, imma meta tfittex fis-sustanzi Meta niġu għal. Però, again, huwa minn kif għadna għandek hemm issues li huma dominati mix-xelluk u bekk u bekk u jaħsal iżball li qed isiru għadha l-Ewropa. L-Ewropa qed ħarġet an open invitation għal faxxiżmu. Jekk tittajdu faxxiżmu u ma jgħidulu jgħidulu extreme right, jiena ngħidlu right, ma ngħidlux extreme right. Għaliex, għax il-left tant sar extreme left li jekk tajtu r-rużarju jgħidu lek faxxist, illum sir dak il-mod, ġifi stajna tibatlek, jina għatiju, jina niddejja nisma xaħat jitkellem bħal Trump u Alla u idej u li daw, kax Alla ma jidħol f'xej. Jena għazbis jeżisti, għasara għam jidħol l-ħmerijiet. Imma tant, tant imxew lej xellu b'mod esaġerat li ma jagħmel sens li bil-fors kellek li jinħolqu dal Jiena kont inħossa jien meta nara l-Ewropa mimlija mimlija barranin pereżempju, li dawn s'issa b'daqqa waħda jridu l-liġi tax-xarija. Jiġifieri jekk ġejt il-Ġermanja hemm il-liġi tal-Ġermanja dik xejn iżjed ma jogħġbok xi tlaqlem. Mhux ftaħna l-bibien, ejja ejja idħlu ejjew kemm tridu għamlu li tridu. Sewwa, imbagħad ikollok post bħal Sweden li kien l-iktar l-aqwa post fl-Ewropa llum sar iċ-ċentru tal-kriminalità. I mean, come on, u bekk li ġara li nies bħali li maħniex extreme right, jina jina jina ċentrali ħafna. Spiċċajna ngħidu isma' għandna bżonn nagħtu daqqa kbira n-naħa l-oħra għax fejn se nispiċċaw ħalli u din Ġikonna rappreżentanza tan-naħa l-oħra. Ġalu l-pendlu.
Għax ma jistax ikun Ma taħseb li ċaqla il-pendlu jew għandha jew għandha ħidin aġenda l-Ewropa. Eh, ħanajdlek l-Ewropa hija dominata. Kif għandna kemm ħafna eh, kartels soċjalisti, per eżempju l-Ġermanja, demokristjani ma soċjalisti, se bussu post. Imma biex l-EFD jew IDF ma ma jitlax fil-gvern. Meta l-poplu jrid lilu biex eh, Meloni, kemm għadna kontra Meloni li di faxxista li di. Daqqa waħda spiċċana u Meloni, Meloni, daqqa waħda, sewwa. Eh, eh, case in point Meloni, Meloni hija persuna li dak li ma joċċa l-Italja tiqaflu. Ija, xewwa tagħmel? L-ewwel semmejtlek l-Orban għax Orban ġew ifriżawlu il-fondi li kellu jingħata għaliex da. Dik U penali.
Dak għandu penali.
Għaliex hu ma jixtieqx li tfal ikollhom aċċess għal kontenut tal-LGBTIQ. Għandu raġun. Għandu raġun. Ġifieri Qal, Aħna se naslu f'tali punt illi minħabba l-fondi tal-Unjoni Ewropea li f'daqqa waħda ddeċidejna li ma ngħaddux mingħajrhom, ħa nbigħu ruħna. Ismagħni ħa ngħidlek, l-LGBT għalija qed jagħmlu żball enormi, mhux qed ngħidha jien, kien jgħiduha ħbib tiegħi li huma gay pereżempju, pereżempju hemm podcast barrani. Waħda taljana ma tgħix l-Amerika, di xi gay, xi gay, ta' dawn kam gay. U di kontra l-LGBT, kontra, għaliex, għax diġi t-politiġizzata. Dina mux veru għet nidġildu, jina għatma kelli problema. Zal skopijiet u l-perjuri. Għatma kelli problema, inti għaj, bċati għu, għaj, you live your life, da, imma daw, imma daw, politizzaw b-mot li jonajt li tajtint, inkella jina ħazin.

Kollox għandu postu. Jekk tippermettili nagħmel parentesi, jiena naħseb li l-LGBTIQ bħala komunità tintuża to divide and rule. Iva, iva, politiċizzata. Huma jiġu użati. Ix-xelluk, ix-xelluk.
Meta, meta li ġaraw, li meta l-ħaddiema, l-aġenda ta' xelluk dejjem kienet Marx, li l-ħaddiema jqumu, jieħdu, ikeċċu l-boss, jieħdu l-fabrika fidejhom, Jibqgħu jmexxu huma. Il-ħaddiema li qatt m'għamluha, il-ħaddiema dejjem jridu pagi aħjar u kundizzjonijiet aħjar. Qatt ma jridu jmexxu l-fabriki. Mela responsabilità. Meta dik ma ġratx, il-komuniżmu, soċjaliżmu, tilef ir-raġuni għal fiex qed jeżisti. Allora x'dew jagħmlu? Dew isibu affarijiet oħra il-klima, daw l-immigrazzjoni u bdew joħolqu issues. L-Amerika pereżempju joħolqu issue kbira fuq ir-razziżmu. Li l-Amerika ma

Għaliex? Għax daw jafu li hekk jitlu hekk se tħalli l-border miftuħa beraħ u jibdew ġej kulħadd. Jaqgħu il-pagi u l-ewwel musajbatu huma. Ara ma jridux huma li jiġu. Imma eh, this is it, jiena fejn ara affarijiet li qed jiġu sfruttati b'mod vera maħmuċ u malizzjuż. Ma nistax, ma nistax jizmu. L-Ewropa għandna bżonn nitalmu minn min xed jiġri l-Amerika, xed jagħmel Trump, għandna bżonn nitalmu. Jiena ma rridx ngħid, mhux billi l-Papa jgħid eh, li titħobb il-lajr, eh, tħobb il-lajr, mela, mela, mela l-ura tfal tiegħi mhux għajri wkoll jien. Mela ċittadini Ewropej mhux għajr. Knisja wkoll tgħidlek charity begins from. Eh, mhux hekk ġifieri jismani. Eh, jiena ma nistax intik mill-li m'għandix. Mela allura mela biex nagħti lilek Jiena nispiċċa b'xejjien, nispiċċa bil-qalziet ta' taħt. Għax hekk qed jiġri. Sweden huwa a very big case in point. Il-Papa per eżempju semma il-Lebanon bħala bħala xismu ta' coexistence. Da qed jiġġennen. Il-Lebanon. Il-Lebanon kien Kristjan kważi tliet kwarti minnu sa ftit snilu. Daħlu, daħlu il-Palestinjani, għamna rafat, eret pajis. Ġviri hekk rrit l-Ewropa. Ekk rida l-Ewropa, eh, eh, ngħidu kif inhi l-Papa, ekk rida l-Ewropa ġifieri, gwerra ċivili bħalma l-Ingilterra di aron diverġ. Għaw, x'jismu għaw l-Irlanda daw tnej pajjiżi l-Ingilterra. On diverġ of civil war. Mhm. Efimni. Ngħidlek ġaqeda fija l-Ingilterra. Eh, Il-multiculturalism
Sabiħ, sabiħ, sajba li nittollera u li naqsmu il-kulturi ta' xurxin. Imma fid-dinja, u di għandhom se daħlu għafrażu, memx, memx xin il-kelmaw li naqdu fl-imkien, there is only supremacy. Mhm. Dejjem. Memx unita.
Dejjem ġewwa Pali.
U fil-fatt kont ħansaqsi.
Minu l-iktar b'saħħtu.
Eżatt. Se jmexxi. Tista' ddum tagħmel noveni, tista' ddum titlob il-lalla, għax l-affarijiet hekk jiġru, m'hemmx tagħmel, dejjem hekk ġara, dejjem hekk ġara. Issa l-Ewropa qiegħda fi żmien ikraħ, l-Ewropa tal-lum biex l-Ewropa ta' meta tħanna aħna. Eżatt. Fl-Ewropa, da.
Fl-2004. Kompletament, għax bej il-korruzzjoni morali, li hija kbira l-korruzzjoni morali, għali, u ġiet għax konna suċċess. Għax dik il-problema, għalhekk fid-dinja tit il-bilanċ, għax inti suċċess iġibek. L-abbuż. Għaża. ta' dekadenza. Automatically, dejjem hekk jiġri, dejjem hekk jiġri m'hemmx tagħmel duna regoli eterni. Ebda, ebda bniedem ma jista' jbiddilhom. Nemmen falla jdaħolhom Alla u ma tistax tiġilidhom, ma tistax, at no point ma tista' tiġilidhom. Dawk huma huma l-parametri li nistgħu naħdmu bihom. Ġifieri issa L-Ewropa li għandha bżonn tagħmel hi tisma' minn Trump u tisma' minn Vance u terġa' ssib il-bilanċ tagħha. Tgħid li nerġgħu insiru niġġieldu u nagħmlu nagħmlu l-kolonji Jiena mhux qed ngħid hekk, jiena qed ngħid bilanċ. Jiena qed ngħid ejja nerġgħu nibdew nkunu proud li aħna Ewropej. Għax nitnejk, daħħel Ewropa mill-equation tal-istorja tad-dinja. Sewwa, Għawaj li xibqa. Għarrajt, kellek iċ-ċina kienet ċivilta kbira fi zmiena, kellek eh, jinnaf, kellek l-Indja ċivilta kbira fi zmienna, imma min ġab id-dinja daqshekk. Ena jdu kifini, ena jdu kifini. Mux l-Europa. L-Europa minn daqqa għal-bżondu, daqqa għal-whatever, imma l-Europa hija post ta' inizjattiva. U għafat tu, Illum, illum tmur il-Ġapan per eżempju, jew jew tara tara Ċiniż idoqlok il-Mozart. Enna ma jdoqlokx il-Tumgumtu Ċiniż ma jdoqqu l-ekx da għaliex. Għax dik il-kultura. Mhux qed ngħid li m'għandhomx kultura ta' xina per eżempju l-aħħar bat nara ħafna xismu tal-Ġapana u kultura tagħhom taffaxxinak. Imma l-fattu sta li l-Ewropa hija powerhouse. U l-Ewropa saret hekk Mhux billi għaded hekk, l-Ewropa ħalset dem, għara, gwerer, daw minn hekk ġew. Daw minn hekk ġew, ġifieri da ma noqgħodux nitnejku, ġifieri l-qaxedux l-Ewropej bela għax bela l-Ewropej ħalsu prezz. Da biex marru l-Awstralja, Għamlu sitt xhur, baħar u ilma, Ek marru, ek marru għamżir ruħu, għaslu għaslu erba, hemm eh, ġifiri, tajt li għallura dak jtijom id-dritt jamlu li, biex najt ek jien, jien għet najt li kieku ma kienux l-Ewropej kien ikun ħattijħor, kieku ma marx ħattijħor daw għadhom għadhom għadhom ikunu morda u mandomx medicini u mandomx. Ovvjament inħoloq l-ugwaljanza, ma l-ugwaljanza trid inħoloq. Dejjem, dejjem, l-ewwel għax dejjem għandek nies li ma jridux ikunu igwali, hawn nies ma jridux ikunu, hawn nies li jridu jgħixu pereżempju barra. Hawn nies li jridu hekk, mela mhux se nindaħlilhom, jekk nista' ngħin imma again jiena naħseb li l-Ewropa kienet a big driving force għad-dinja kollha, għad-dinja kollha, li li noqogħdu ngħidu għax the white man għax jippretendi għalih eh, u. Għarindu rima leħen u The White Man li li li xin xbajt nisma dal-affarijiet, xbajt nismahom dal-affarijiet. Inti jett, badna triqan nizla wara iva, s-suċċess. Għax komdi u suċċess.
Jien personali u jiena ma niddejqax nesprimi l-opinjoni personali tiegħi hawn min jaqbel miegħi hawn min le. Qabdet qabdet it-triq għan-niżla għax trid hi u taf. Iva, iva, iva. Jiġifieri li kieku ridna nibqgħu ta' suċċess konna kienet tibqa' tagħmel is-suċċess. Taħseb illi fi Brussell hemm hidden agenda? Iva, eh.
Għal one world government. Għandha isem hu, globaliżmu. Eżatt.
Għandha isem. Mela naqblu. Ejna, fim, il-għalħas il-Peppi Azzopardi għet jgħid n-prioritizzaw l-Inglis fuq il-Malti. Għal fejda, biex min jiġi jaħdem hawn Malta ġifieri nkellmuh bl-Ingliż, għax dik dik l-aġenda tal-globalisti.
Li kulħadd. Jiena l-globalisti, il-globalisti ngħidilhom jien jaħasra u dija daħluha fraskom. Jekk tħobbu d-diversità, l-għar ħaġa li tista' tagħmel il-globalizmu. Għax jiġu kollha l-istess.
Ekku.
Palma ġara r-Russja, palma ġara ċ-Ċina, ara ċ-Ċina meta ara ċ-Ċina meta staniet. Iċ-Ċina bdiet tistana meta qabdet is-sistema kapitalista bid-difetti kollha tagħha. Fid-dinja hawn xejn perfett. Jiena dejjem hekk ngħid. Xom, ma hekk dejjem għandek xi issa tittażel li ma riħa dejjek l-inqas. Imma qatt mhux se ssib il-fwieħa ta' dejjem ir-riħa xi raħa tinten. Issa tittaċċetta. E, li ma taħseb li l-aħjar sistema jiena sa fejna fjena is-sistemi xellugin dejjem fallew. Dejjem fallew, kull fej. L-ewwel sistema soċjalista u darba jruli fuq għadi. Għax qalu li mhux għattilhom għax il-lemmin li nżlew għal insara kienu l-leminin, l-leminin, eh, xellugin ta' żmien Ruma. U veru. Għaliex, għax eh, ma bdew, ektara, ektara l-agenda religjuza tal-Papa. U l-agenda soċjalista hija l-istess. Inħobbu li xulxin, naqsmu kollox ma' kulħadd, Zbieħ, ħafna, l-osta sabiħa, imma fil-fatti ma taħdimx. Tant u hekk li l-Knisja meta meta splodiet, meta ħadet il-poter, meta saret l-Imperu Rumanu. Illum x'inhu jiġri? Il-Knisja tilfet, tilfet snina, il-Knisja saret kważi isa isa l-ewwel insara u qed terġa' tippromovi Id-duttrina tal-ewwel insara di li nħobbu lil xulxin, qasmu kollox ma' kulħadd, that never worked. Ir-Russja ma ħadmitx, iċ-Ċina ma ħadmitx, iċ-Ċina ħadmet biss meta saru kapitalisti, il-Vjetnam l-istess, il-Vjetnam għamlu ma nafx kemm sena jġildu l-Amerikani. Kemm għamlu, kemm mitu nies. Biex għasa taf xed jgħamlu zraben tal-Adidas. Bi prezz irħis. Għaliex, għax daw inutli tiġġilidhom dal-affarijiet, irridu naċċettaw il-fatt li n-natura għandha ċerti regoli. Issa naħseb ir-regola naturali tal- tal- Ifim li l-regola naturali tal-natura hija hija dik li għadu l-faxxiżmu ġifieri jiena b'saħħti u nerbaħ li. Survival of the fittest.
Survival of the fittest, insib xaqqa annimali u marit, Jiena ma narax li għandna nkunu estremi hekk, anzi aħna għandna l-moħħ u għandna nkunu kapaċi nagħżlu t-triq tan-nofs. Jiena dejjem dik għadd. Jiena naħseb iċ-Ċina kieku mhux għax għandha tuża tuża slave labor pereżempju. U dissa biha ġifieri la l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema fejn qegħdin fl-iktar pajjiż komunista tad-dinja. Daw il-ħaddiema tagħha huma stmati ta' żibel litteralment. Mhux anke ċittadini ġifieri tixtri bini sewwa wara erba' tim jaqa' u tibqa' biżżikk ġifieri. Ġifieri l-Ewropa naħseb jiena kienet waslet biex issib the right balance. Imma llum l-Ewropa tilfitu dak il-bilanċ. Ma tridux. L-Ewropa ma tridux għax daħlu l-global, il-globalisti. Dik il-problema. Pal van der Leyen, dik l-ewwel. Allura wara wara li aħna qed naqblu fuq dan is-suġġett sewwa l-globalizzazzjoni. Il-way forward għal pajjiżna huwa li nibqgħu fl-Unjoni iva, Ewropea. Isma' xorta ngħid li Aħna, aħna d-destin tagħna huwa fl-Ewropa, m'hemmx tagħmel. Imma jekk jekk jekk fl-Ewropa ħanaqbdu triq tan-nies aħna m'aħniex kapaċi. Nkunu idu nkunu
orrif biżejjed, idu nkunu intelligenti biżejjed biex nagħmlu xogħolna fl-Ewropa, kif qed jagħmel Orban, kif qed tagħmel il-Polonja pereżempju. Kontra per eżempju, kontra Spanja u xiex Hemm ħafna MPs qed jagħmlu xogħolhom ta' ġri ninżalu ninżal kappell minn hawnhekk. Ma mhux mhux l-MPs. Bħala pajjiż jiġifieri.
Mhux l-MPs jirrappreżentaw il-pajjiż. Ħanajdlek, aħna Malta, f'opinjoni tiegħi, meta nħares li għal Ewropa, anke l-elezzjonijiet tal-Ewropa, Kważi xalata jedna, u jew nibatu erba għalli iktar ikonna tan-nazzjonalisti mill tal-Labor. Ma biex hekk, irdu nifmuli biex hekk. Nużawha bħala parti mill-suċċess politiku ta' Ewropa di tiddeċidi l-affarijiet, per eżempju, hekk naqblux mal-abort jew le. Insa l-kaċċa, għax il-kaċċena kontrija, mhm. ġifieri, ma anka, ma. Nsemmu ħaġa li jena fl-opinjoni hija ċentrali ġifieri. Jiena nemmen li nippretendi per eżempju li l-Partit Nazzjonalista jiġġieled bar blaltu l-baħar kontra kontra kontra kontra l-abort. Nippretendiha, ta' suppost ħalli l lum il-Partit Nazzjonalista madux partit konservattiv. Għax illum naħseb għandna sida ralla fil-pajjiż, eh? eh kellna soċjalisti saru l-ar kapitalisti li qatt kienaw. Anzi, Għar, għax kapitalisti ma ngħidilhom jien daw, daw tipu Orban jiġifieri. U mbagħad kellek in-nazzjonalisti li daw baqqas jafu x'laqathom u baqqas jafu x'inhuma, saru soċjalisti iktar mis-soċjalisti, għax hekk moda, għax is-soċjaliżmu sabiħ, is-soċjaliżmu ħajrek, għax għalek inti daqsi, jiena kandidena tiħlilek, imma imma sabiħ ma jfissirx li hu tajjeb. In moderation kollox u tajjeb, Imma, imma min jibda, min irid, min irid, and this is it, min irid li kollox jiddependi mill-Istat, kif qed tirraġuna bħalissa l-Unjoni Ewropea, li kollox jiddependi minn xejn Brussell. Dik saret dittatura. Imma sax naċċettajna l ħaġa li għandna bżonn inbidlu s-sistema kif nażlu il-mezzi l-Ewropa, per eżempju. Issa Knisja Kattolka jiddaw erba' kardinali u jgħidu jaslu papa. Qed deċedu erba' u jaslu l-vandelir, noqogħdu biha. Ma diment li tibqa' hekk l-Ewropa għandna noħorġu minnha? Le, jiena ngħid le, aħna d-destin tagħna qiegħda fl-Ewropa, id-destin tagħna huwa fl-Ewropa. Alla ħares ma kienx. Ninżlu magħha ġifieri.
Jekk tereq nerqu magħha. Ismani, ħanajlek tereq, jekk tereq ismani. Jekk ejja ngħidu li qegħdin barra mill-Ewropa u tereq l-Ewropa, inti taħseb aħna se nibqgħu fil-wiċċ? Kif? Hekk tereq l-Ewropa, ġifieri qed ngħidu li it's going to be taken over by Islam, ta' ġifieri noqgħodux induru mal-lewża. I mean, il-kwestjoni, l-lum erġajna l-ura sfortunatament għal-Middle Ages, eh? Il-lum erġajna spiċċana bil-gwerra qaddisa ta'

Flok, flok, flok, la, bicċa njama, se jkollu machine gun. Eh, la, tal-ura zullu, mu, mux il-ħalħibat, jara. Għax, il-mentalità, din li ġara fit-39, kullħat u hija Hitler u hija u hija niftew dak tirrenġa miegħu u Chamberlain jiftaħar jew il-karti, U xismu għaw il-ċerċ il wek war monger, u il-gwerra, u il-ġid, għara xħadna. Għax ħaleni jikber, jikber, jikber, jikber, jikber xħadna. U bad lajna kanna daqsek. Flok blajna kanna daqsek, lajna kanna daqsek. Dawk il-miljoni kollha mejtin ġifieri. Fejn l-Ewropa terġa' ssir kbira, matura, Għandha ħafna, sara ħafba xelluk, kiena kiena waħħar ħafna fi xelluk. Għabbira bħafna guilt complex li m'għandniex għalfejn, għax aħna fejn ħadna tajna. Jien għajtlek l-Ewropa, issa aħna l-Ewropa maħniex parti eh, saċċu, aħna qatt ma konna kolonjalisti, qatt ma kellna kolonji, għalkemm kien hemm żmien fi żmien kavallieri kellna waħda. Imma aħna qatt ma konna x'ismu, imma imma l-Ewropa daqskemm ħadet, jien ngħidlek li tat M'hemmx tagħmel, jiena ma nistax nimmaġina Afrika pereżempju, ngħidlek mirrid ħoħa vantaġġ. L-Afrika l-problema hija differenti, hija l-ġeografija u l-iżball li għamlu li għax l-Ewropej meta telqu daw kienu kienu kolonizzaturi u daru lejn il-East Europe. You know? U l-East Europe kien, kien model fallut, ġifiri. Għamilni aħna fi żmien mintok aħna. Aħna wara l-indipendenza qabadna model ehm, Ewropew. Aħna meta ħadna l-indipendenza ehm, kien hemm pjan biex Malta ssir ċentru ta' turizmu u nies sinjuri mill-Ewropa. Għaliex, għax il-gvern kien jaf li jispiċċaw ħafna kolonji, Dawn ħafna minnhom, Ingliżi u hekk, ma ridux imorru lura fit-temp tal-Ingilterra, u qal mela ħana l nagħmlu, ħallu r-reġina hemm, aħna billi jkun hemm ir-reġina flok il Inħallu l-lira. Għandna l-lingwa favur tagħna. Mela jan ħajruhom daw, fl morru l-Ingilterra jgħodu għaw jitkellmu bl-Ingliż bl-istess lira tagħhom għandhom ir-reġina biex jieħdu pjaċir, kjok aħna l-Prim Ministru tagħna. U ġew, ġew, dal-aħħar middes minn Morris. Desmond Morris dak li kiteb From Ape to Adam, minna li, mhm. anyway, kont rajt il-ktib tiegħu, kien artist, kien hawn kien hawn kittiba kbar, kien hawn artisti kbar ġew jgħixu Malta. Ġara, adottajna fis-70, 71, adottajna sistema li nħarsu lejlist, u x'ġara. Waqa' kollox. Buġibba, huwa, jien għalija huwa huwa l-mudell tal-waqa' ta' Malta. Buġibba kellha tkun kollha vilel, kollha sar minnha Buġibba. Saret landa ta' żibel, bir-rispett kollu jiena mill-żmien ngħix hemm, jiġifieri mhux qed nitkellem kontra ħadd qed ngħid Ifhimni, Billi nitilqu mill-Ewropa mhux se nakkwistaw xejn. Jiena ngħidlek, ejja nkunu sanguisugi, ejja nkunu bħal pajjiżi oħra żgħar, nieħdu li nistgħu, nieħdu li nistgħu. Jekk l-Ewropa se taqa' ġo fiha jew barra barra minnha, xorta se naqgħu magħha. Xorta m'għandekx fiex titfixkel. Nieħdu li nistgħu Imma inqumu fuq tagħna fejn ma naqblux. Inqumu fuq tagħna kif qed jagħmlu u jingħajjed kuħadd li jrid. Kif għamel Orban, kif għamlu il-Polonja, kif għamel jien naf, ma nħallux nies bħal Spanjola b'xi maduha jismu. Ej, ej, kompla ġebbidna post mhm. li huwa ħażin, ġifieri, ħażin m'hemmx xiex titfixkel. Jien għal fik dispjaċir daw in-nies ix-xellugin. Ma nafx kemm il-darba sfidajthom għal diskussjoni, ma nafx kemm il-darba. Mhm. Ħadd ma jiġi. jgħajruk għax int faxxist, għax int faxxist, ma jirrispondu xejn li tkun qed tgħidilhom. Jiena m'għandix kontra s-soċjaliżmu, jiena ħalli nagħlaq. M'għandix favur kapitaliżmu għax għandu l-ħażin tiegħu wkoll. Jiena nemmen fl-moderazzjoni. Idu nsibu il-bilanċ. L-Ewropa il-valenata mis-suċċess tagħha stess, spiċċat dekadenti. Allura ħabba fekk għandek naħoħra li għandek tara se tivvinta u ħoloq din l-idea li aħna li l-Ewropej huma l-mostri l-armos li qatt huwa forsi wara l-Amerika jew mhux qabel ukoll li qatt inħoloq d-dinja għandna bżonn neqrduha lil Ewropa u mbagħad Ħa ngħiddi tal-aħħar li l-Nsara, l-ewwel Insara, spiċċaw biex qerdu l-Imperu Ruman. Santu Wistin kiteb ktieb sħiħ biex biex jgħid li mhux vera, imma vera, vera, sewwa. X'ġara wara? L-Ewropa, li kienet id-dinja ta' dak iż-żmien, għamlet mal-500 sena hekk mhux iżjed fil dak li jgħidulhom id-Dark Ages. Jiġifieri fejn l-Ewropa reġgħet bdiet tibda mill-ġdid Dejna spiċċajna nerġgħu nibdew ngħixu fl-erin, għaw fil-ħadd, bla sanitation. Ek tara l-Imperu Ruma, l tara ġara warajh, l-Europa saret dizastru ġiviri. It took us 5-600 years biex erġajna wasanna rinaxximent u għall-umanizmu. Irridu namlu għadi ġifiri. This is my point. Ma naħsibx li huwa l-każ. Jiena naħseb li l-Ewropa trid tiddeċiedi u taċċetta ir-realtajiet. Ġifieri li ma jistax ikun nibqgħu estremi hekk, ġifieri, mhm. you know, li ejja niftulew il-bibin għal kulħadd u eh, hemm bżonn tara x'tagħmel biex terġa' Ninsew dal-ħafna ħolm oħra xrid niżemmija tal-Ewropa, dal-ħafna ħolm tal-xajdu l għaw tal-temp għaw xil-madu għaw tal-climate xismu, għax spiċċajna qridni għal-Ewropa, ma ma tistax għana biex salva ħagġa toqgħod oħra, spiċċajna bl-industrija, spiċċajna kulħadd Franza m'għandix biex tibqa' tagħti l-pensjonijiet. M'għandhiex, falliet. Il-Ġermanja kienet powerhouse. Jena, daħħu l-nukleari. Eh, ma allura xiex bil-panels ta' xemx ġieħ il-maduwa. U bil-den ta' riq, eh, iva, eja naħdmu biex naslu. Inti taħseb li vera għan problema li d-dinja vera għanna climate change. Da kollu ħmerijiet. Jew ħaġa li qed jagħmel għall-bniedem. Le ħanajlek daw il-climate change aħna nzertat qegħdin. F'mument rari, rari fl-istorja tad-dinja, rari ta' klima mite għaw li stajna noħolqu soċjetà. Ta' titkellmu fuq 12,000 years ta' ġifir id-dinja għandha biljuni ta' snin. Dan ċerta ta' żmien fej u terġa' dejjem l-istess għax pereżempju fil-Middle Ages kien hemm eh, Ice Age, mini Ice Age. Times used to, to freeze over, ġvi, fluctuations. Issa, jina najt, iwa jina għadu attenti, għax hekk il-carbon dioxide qed jaf. Ma mhux biex hekk f'ġimgħa biex aħna jiena milta. Oqdilt il-Ġermanja, spiċċat bla fabriki. Il-Ġermanja, biex biex ħadet kollox iċ-Ċina. Pajis komunista li jaħdem li jaħdem bis Climate change huwa aġenda oħra li hija parti mill-aġenda tal-globalizzazzjoni. Il-globali għaliex?
Jiena ħanajlek, iktar ma jkun kbir in-nazzjon, iktar hemm ċans ta' korruzzjoni. Jiena kważi kważi nippreferi għandna nispiċċaw kull belt bil-gvern għaliha għax forsi iktar tista' għax iktar ma tkabbar, iktar sessiba diffiċli tmexxi. Iktar ikollok ġliet, iktar ikollok bil-fors, bil-xurxin. Enna aħna aħna Malta, nazzjonalisti kontra laburisti u tal-ħamrun kontra tal-furjana u ta' dit-triq kontra ta' dit-triq, għan irraġunaw ġiviri. Għamin din il-fratellanza universali daħqa fil-wiċ, daqs kemmi daħqa fil-wiċ tal-klima, ta' ġiviri kamon. Da kolla ġendi ta' xaħat li fl-opinjoni tijaj maġbaqalu rezondet, U jgħid jara se jagħmel biex jerġa' jsir rilevanti. Grazzi ħafna Salvu tal-opinjonijiet tiegħek pas-soltu jiena kif pas-soltu nagħlaq dejjem nindirizza lilkom it-telespettaturi. Taħsbu li nies bħal Salvu f'dan il-każ anke jiena x'jiena nemmen hekk illi aħna nemmu li hemm dawn il-globalisti illi għandhom l-aġenda aħna conspiracy theorists?